there are two church there opposite each other omo church is full benin o every year for benin benin wey go dey do show people wey go dey hold ring don say why you no put their logo bring out our own wait na me hold on una dey enjoy for this part of the world o see as every year go if you reach benin na eh, every year heat hot hot sun heat If the kind heat wey dey beneath now, no artist don fit drop any heat because na God heat dey rain. All the artists need all the artists need to wait till rainy season to rain again. Omo, ah ah una dey throw money here wow sir you dey throw money in a gentle way na benin dem go throw you money don throw bere join am the person dey tell you say come join our court without money i dey enjoy here na benin wey dey beat father christmas say why you go dey wear red cap dey bend and go right say the guy dey form end of the year curtis. no be no be bini one guy one guy dem say if skin no full no pull body one fat guy come go carry girl say his skin full he reach house na he pull body body small na the girl come dey shout comot body joor. you wan dey happy o. ah amopi you all wear beret for poster he think say dem no dey use this one me wear me colour na dem beat me dem say na their branch for kenya you no see that guy wey dey throw money

No, no stone me like that. I can fit beat you. No. You want throw my abi cut this. This full trouser and a beret. this life, eh? Na pray pray no, my brother. Listen to me, oh. You dey pray make God give you children wey get bright future. you wan sleep with your wife you dey off light no be so all these nigeria girls ah vip abi regular god go bless una big shout out na dey make show tough o no sound na dey laugh

This guy wey dem dey call and many more. Hold on, that the guy say and many more no be artist na bros say dey craze. You think say we no get sense? No be this and many more, no be dem say many more, many more.

brandless society brandless una person papa go come still die una go come still call the burial una still wear polo una no wear bra inside eh people want us to be money and be honey at the same time bra brandless brandless society iphone iphone iphone go come now hello hello sir bro hello bro hello Bro, I dey crack joke. Yo, listen, eh? See your head. You don't see your head. Camera, cameraman, omo, oya, make I comot. They don dey give me signal. You know say this life when all night don too tey, usher go dey wake usher. Say make I run am sharp sharp. Na only Benin dem dey use gospel song sell glory and mercy.

if oh some people wey you see here dem no dey go house after this o oh. if you like put yourself twenty-five times on instagram for their mind they go dey say i no blame you na because you marry better wife e get some women wey be say even if you give them two jesus christ eh they go kill am again what do they talk eh man of god eh, eh, no be say some of us no go like to preach some things o oh. eh,

Then they go announce am. Pilot no dey ever talk for plane till something wan happen o or maybe dem wan land. Everybody wey dey fly no time pass pilot. Once that time pass, you don dey tell, oh boy, we never land. The thing don reach o. Wetin dey happen? Wetin dey happen? na so we dey o this one dey happen one that one wey she don tell me no even dey talk to me when time don pass na come dey tell me say arize we suppose land by one fifteen wetin dey happen na we don this thing na one twenty something na that time we come hear kpeng kpeng

igbo mụde ya igbo kwenu igbo rienu igbo mma mmanụ o ụbọchị anywhere igbo man go even na heaven you go speak igbo for jesus christ no be joke igbo man wey me and am dey inside play you know say when na your first time you go dey behave yourself first and foremost most of una wey dey enter play yan una never piss for plane before no be say una no wan piss but una no know where dem dey flush am i don enter before i wan piss and look am everything pressing but i say na man no go press the one wey plane go take crash i just quietly go sit down leave the i carry urine from nigeria reach london six hours forty minutes when i dey come back i say ta i piss if i die i die i piss o but i no flush am o i leave am o one old man na him first time tonight the man enter to go piss

E go dey sweet us as e dey sweet dem. E go dey- If that one no do, e go hear, how many dem dey, how many dem dey o, how many dem dey, why we no go win dem, how many. If our governor waka small small come, no say no wahala. Anything wey make am as dem dey introduce am, He don't reach the podium, no say you, he go trend the next morning. First and foremost, the governor cannot come. Oh, microphone, he no tap am. You go first see. He no trust engineer. they go still blow and breeze. you go come hear something like this. Let me

No wonder hustler use speed. If you don't understand that joke, leave am. Terraculture is not for you. You need to dey Ejigbo. Things are hard. I won't lie to you. This Lagos get as e be, sir. You won't understand. This is the Lagos where man no like man. Man no like man. Forget say una sit down together. Man no like man. I dey come now, one pack.

And the idiot dey upstairs. o. I no blame am na because I come with Uber Corolla. This life, in all you do, remember two things. Remember to serve God and make money. Sir, do you know what money is? Na lack of money dey make you carry charger go everywhere. You no dey take eye see socket, you don plug. Poverty, oh, it's like people don't understand the meaning of poverty. Poverty is when you live in one room, one room. Your girlfriend find you come, your wicked landlady go come go window go dey tell you, ẹ̀lẹ́ o, ẹ̀sán wo lé ẹ̀ tún gbóbìnrin. This Lagos. Too many, oh, please, if you stay on the island there,

island head for chevron o anything lakwe bogije awoyaya come on get out now if you are also staying in the heart of mainland you are staying in the right place heart of mainland i mean aderoro ogunsanya masha kilo are you hearing me now are you hearing me aguda those are places anything la wan sing yana itire you know say na yana itire you go you, ah yana itire you go see three bedroom two hundred thousand dem no born you and make you go house successfully you must call somebody hello hope say dem no fight today yana itire is the only place where you are going to your house you go park your car for kilo

As the man dey go outside, na me I wan enter. Now I ask am just one question. Sorry sir, is it dispensing? If you see voice. Yes, it's dispensing. Chai! I know say money dey. I enter there, chook my car, type my pin. Before you know, money come outside.

Slot my card, type my pin. Now, don't get it twisted, no be the number dey shock you, na the enter button. As I press the, as I press enter, pff, the machine carry me grrrr. I say, ah, ah, which kind problem be this? Na I comot my card. As I say make I dey go, one Yoruba woman wan come use, old woman no, she wan come use the machine. As she come see me, na I ask me, hmm,

na the boy boy go spread comot him card shook inside type him pin as the boy boy press enter the machine carry am grrrr na the boy boy provoke madam what rubbish is this na wey no told me say this machine dey chalk na the woman reply ah e don suck you too.

because the work na for them poor man you need connection wey you know the way nepa dey connect wire you need connection the only work wey you need without connection like na sales get wanted that one as you dey pass for road you fit get the work anywhere you go just enter go continue your hardship they give you salary use am go treat typhoid ah suffer dey this country o. Oh. I wake up one morning, see, pray for Ukraine. enter twitter i see say dem give dem putin put am for there i say na wow we start to pray for ukraine na sleep the same day wake up na still pray for nigeria i say ah wetin happen na dem say buhari go put mouth for their fight i say wetin happen say buhari say give

no be here we dey wey um, alai mohammed dey go warn israel say give dem twenty four hours to produce nnamdi kanu if not nigeria will go to war with israel you know who be israel israel wey get covenant with god they go press one button third mainland bridge go go down all of una go use canoe dey go work e dey play with israel who wan go fight

Nigeria. From the day when dem born you, they owe the country. You are a debtor from birth. That's why I go say our for Nigeria people, people they get hot temper from birth because they owe the country. That's why to to ask person address for road for Nigeria, everybody get hot temper. That's why to address you just want ask how to reach admiralty you go dey see the face dey boil na you go dey tell the person

They will pay you money, say dog bite you. They will call the person wey get the dog. So why did you bring the dog as a domestic animal? This and that. Ah, Nigeria. Person dog will pursue you from here to Sokotedo. Na him go see dey tell you, I tell you say e dey bite, you no know. You no know say e dey bite. Suffer dey this country o. Ah! una hear the one wey happen for warri na cultists enter bush go do initiation herdsmen kill all of them nothing wey never happen for this country for enugu dem kidnap dpo na vigilante save am for port harcourt father christmas dey share gift to children dem thief im phone the nigerian news dey tire me for uh, um, ekiti abi na wetin Pastor go meet native doctor for spiritual power. Native doctor use pastor do sacrifice. The news too much. The problem everywhere. I don't know what we are going to do. Una no see the one wey happen recently? Taribo West. Where they pray for Tinubu. He speak in tongues so they Rekabaya, I see you taking Nigeria. Rekabaya. Tinubu, they look and say, "Ah, how much I give this guy? Ah, only one million. If I bring up bullion for this guy, go put judge for me. this man, Okocha na Okocha get sense. Okocha, when I give a microphone to talk, you know say Nigerians they look. You know say we dey take them like legend.

You and who? Na so this buju, you know say na God help am. You know say the idiot go grant one interview say he no go release any song again until May. na somebody tell am they may forget you. o." Nigerians no dey take forget artists o. you s- wetin you dey sing? You sing pass Wandeko. Wandeko wey sing sing blow. Nigerians forget am.

my brother any day government see igbo na your own o you tell government how igbo take dey your backyard why dem no ask you where crude oil pass come that's why na only nigeria you go see nigerian girl ask her do you smoke e go say no only shisha shisha na alcohol dem no dey smoke am you know so the average nigerian the nigerian the average nigerian just dey para you think say na clear eye ojukwu wife dey slap governor wife mama don give up the country don tire everybody but i think say dem say ojukwu na hero ah ojukwu no try i go die leave that kind woman fmv hmm if i marry that kind wife if i die leave am ma die i dey mad.

You no even ask me anything, you just say you are under arrest. I say wetin happen? He say curfew. I say it's 11:45, 15 minutes. He say good, where are we now? I say we dey toll gate, where you dey go? I say I dey go Chevron. He say eh, before you reach there, 12 go now. See the

why you do am you know i you don ever hold your phone you go dey see different things update instagram update facebook you know say i hold my phone one day now see update bible i say wetin solomon don do again wetin happen afresh wey we dey update for wetin solomon do new because to be honest i dey tell solomon i dey Unless the story no clear, how person go get 1,000 women, only three children? How? No baby planning, no ijo, only one. No, that story I see dey look am. In fact, there are many things in Bible wey I dey look say dem no really document. Like that arrest wey dey arrest Jesus, star, e sure me die. Say dem don arrest Jesus several other times before dem kill am. because na carpenter you go don delay person work. na im papa joseph go come say mona leave am he just say dey preach he dey work no no time no time. okay so I say I no get too much work this night. I dey very fulfilled tonight. Everybody wey know the story knows I dey very fulfilled tonight. Ladies and gentlemen, comedy's next big thing. One of the finest stand-up comedians to ever emerge from Africa. This guy is extremely hilarious. It's the reason why we're all gathered here.

I no dey know how poor men dey take dey comfortable discuss am. Just say boy don hear much happy Ronaldo last week. Then go come finish come ask you baba you, you go pass chevron. May you just drop me for you wey buy Ronaldo last week. Na me go drop you. Like no get sense. Just one.

Even on your day, na your wife dey control am. Biko as una dey outside as you dey drink, na im go dey tell you you are misbehaving, it's just one day, it's just one day. Ah, the embarrassment is a lifetime, you know. Women owns it, na dem own everything. Na that's why it makes me laugh when they say it's a man's world. The reason why women allow that thing dey fly na because e dey favour dem, make dem, na my brother, na women get the world o. Like normally, check the scenario as a man. FMV is a married man, he's my friend. You no fit just wake up out of boredom, nothing happen, just go ask your wife, are you cheating on me? From where? She don start crying. Na you go begin apologize. Your wife fit just dey bored. Nothing dey go on o. You just say, babe, my instinct does not lie. Once women don bring instinct, baba, you don lose the case o. Uh, instinct na from above.

na dem get everything e favour dem check everywhere now your mother go dey say this breast i fed you nine months your papa don talk that kind thing before you na you come dey emotionally blackmailed you come dey say i'm sorry no no women dey craze sorry happy mothers day. MOP, next of kin, the takeover. This next of kin thing na for person wey get money o. I mean, be my papa next of kin, na problem I inherit. I still dey pay bill till now so. How you guys doing? Please clap for MOP. You know easy. No easy. They do show by this time. This hallway is so they don't double the money. So as I did, I don't want to show till 2024. ma no be the next president the small money wey i get still i go take am pay for all ma take am dey shop first i'm telling you the truth i get two children wey no get conscience my first son no believe in me Eh? Continue. e go funny to una because no be una pikin julius agu the genius boss good evening sir my second son na two years old na curtis

na sacrifice to the juju once you born twins dem dey assume say na juju get those children dem kill the children for the juju so for the woman to stop the killing of twins which means say she stop juju sacrifice so you think it's normal you sleep with all the guards tell them say if una kill this juju there's more where that came from come see where guards dey match juju face get the bastard tell them things dey happen

Are you telling me say we go dey waka for bush? No, babe, it's a romantic question. What will you do? I say, okay, I go run. Go ask me, babe, you will just run and leave me there. I say, what do you go dey do there? do you want to hug the lion? Telling you. You see, Nigeria is a peculiar country. And then we get petroleum minister, petrol not there, he go London. go dey drive motor for there leave us for here make we dey queue up nigeria the only country for the world wey get information minister wey no get information fact e dey google nigeria na the only country for the world wey person dey fight to win election go meet one poor pastor may pray for am taribo west pray for tinubu hunger na your mate know wetin mean say you play football for years you no come make am again one politician wey you no really like come offer you money and you start to pray for am god is merciful o oh. fact our information minister hear say nnamdi kanu dey for israel He go Twitter, go tweet say if they don't bring back Nnamdi Kanu in the next 48 hours, we are going to fight Israel. So who be we? So if you smoke Igbo, it will affect the full country. Tell him. Yeah, as, I, as we dey here now, I know say some men get plan after this show. When you get where you carry come out to you buy ticket for, she's going down tonight. There's no explanation. I'm not supposed to come here. We lost one of my friend last week. We dey bury am tomorrow wey be Monday. True story o. E follow people go drink. And see my advice you before I even continue. If you dey follow people go drink, it's important that you follow people wey not wey not be professional for drinking. Follow those wey all of una dey the same level for reasoning. Because if you follow professionals go, they go put you for trouble. The guy follow professionals go drink, he don high, and him wife na problem woman. as e wan go as nine friends tell am say bro the way you take dey so if you go as your wife go give you problem o oh. we need for this drink to clear now he say wetin i go do there so we we'll give two girls make dem wipe you make the drink comot true story na dem bring two girls o oh. two lagos girls wey no get conscience wey be say their occupation for life na fuck sorry wipe

This thing, wey- you know, this thing not supposed to make una laugh because na true life story I dey talk here. Fact. Thank God all of us na adult here. If you be woman for here now and you are married, you never see your husband for three days, na go e dey so. He's missing. Funny enough, not even go the right for newspaper or go TV say your husband is missing. I know where he did. Yes, one of my big man friend. He be like this guy. Not be you, like this guy. The wife call me say, bro, my husband never come house for seven days. Now I go the house. I told them like thirty minutes that the man come. Me and the wife dey there one hour, the phone and dey discuss, bros, wetin happen now? Why you never come for seven days? The guy no dey talk anything, just quiet. After that guy one hour, then the wife say, ah, my children also come for school, ma go cook. As the woman leave us comot, then the bros lock door. Then he ask me say, bro, they don lick your blockers before. I'm not joking, I shock, I say, ah,

me now wey be good man wey come advise am say ah bros no be so dem dey do these things na the guy say no before you go advise me go make dem lick your blood cause when i see whether you go fit talk you know wey dey hear e don red for lagos men no jokes girl life video wey dem dey do this day one girl say na man people husband she dey find now she dey even dey train boxing say if the woman find am come the beat wey go beat the wife So, in saying that, everybody, if your husband is missing, just know say they dey lick him block us o. He's gone. Okay? Now, before I go, it's good to be good. Please put your hands together for Julius Agu. Julius Agu, please clap for him. A legend in this comedy industry. He has helped so many people. Some of the people, the time when into the carry people go London that time, I never start comedy. I for not go London since that why they celebrate now say I dey go. Yes. Now, for Warri where I for comot, if you come Lagos, you don dey Lagos for like five years, you no dey send money go house, they will send juju make come kill you for Lagos. F- True story now dey tell una so. So this particular guy never go house for seven years, they send juju come for Warri make come kill the guy for Lagos. Juju reach the guy house, juju no see the guy for house. na juju now he come do something come say the guy dey for club that juju go club go meet am before the juju reach the club the man don high na the juju tell the man na the, the man see the juju as the juju dey come because they dey spiritual level together he say juju wetin you go do for club juju say i no fit like you dey so ma come kill you o the juju shock for the reply wey get the man say my brother everybody go die one day o sit down make you drink na this guy begin buy drink for juju o